Salam gadyrly watandaşlar, salam mähriban ildeşler, salam Halmyrat aga. Hoş gördük sizi bu günki gepleşikde.
Waleýkim essalam Olýa Çaryýewna. Salam watandaşlar. Aýdyberiň. Hawa, Halmyrat aga, ine, bu gün indi altynjy oktýabr güni, göni ýetmiş ýedi, ýetmiş dört ýyl mundan ozal, mundan öň şu kyrk sekizinji ýylda Türkmenistanda, Aşgabatda bir uly güýçli ýer titreme bolupdy. Şonuň ine hatyrasyna hatyra güni hökmünde biziň ýaňky türkmen watandaşlarymyzyň ruhuna bir ýatlama hökmünde agzap geçsek, şolary ýatlap geçsek, ýatan ýerleri ýagty bolsun. Diýmek isleýän, size-de söz bermek isleýän şu barada bir watandaşlarymyza bilýän zatlaryňyzdan aýdyp berseňiz.
Olar sag boluň wally çary güni hakykatdanam altynjy oktýabr we kyrk sekizinji ýyl biziň türkmen halkymyzyň taryhyna iň bir şular ýaly pajygaly iň bir uly tragediýaly ýyl bolup girdi. Şol gün şol gije Aşgabatda ýer titreme borup şo şäheriň indi aýdyşlaryna görä togsan göterimden ýokary ähli jaýlary ýykylypdyr. Abat galan jaýlar diňe iki-ýeke bolaýmasa galan hemmejigi şol palçykdan zatdan örülen gurlan bolansoň ählisi ýykylýar olam gije adamlaram ýatyr indi bir Aýdylýan sanlara görä, elli-altmyş müň adam diýip aýdylýar. Beýlekiler aýdýar, ýüz ýigrimi müň adam. Ýöne türkmen, şu Türkmenistanyň taryhynda däl, bütin SSR-iň taryhynda şular ýaly güýçli ýer titreme bolany entäk hiç ýerde ýok we bilemak. Dünýäde nähiliräk ulurak şondan uly ýer titreme bolýar. Ol dokuz baldan hem geçýär diýip aýdylgyda. Sebäp näme üçin? Aşgabat ýerleşen ýeri iki sany ýerasty plitele bardy, tektoniskiý plita diýerlerdi. Şol edil şol çatyrygynda otyr. Bir plita ýokary galýar, beýleki aşak düşýär. Ine, oýnap duran zat. Ine, şoň üstünde duransoň, şol pliteler oýnanda ine Aşgabat şeýdip ýykylýar. Ine şo taýda gaty kän maşgala wepat boldy. Bütinleýin, tutuşlaýyn ol diňe bir adam, iki adam däl, ol bir maşgalada sekiz, dokuz, on çagaly maşgalalarym şol kesegiň aşagynda galdy. Şonda olaryň olary, bulary şo wepat bolanlary ýa şehit bolanlary diýip aýtsagam bolýar. Ony şo taýda umumy gonamçylyk edip jaýladylar. Sebäp şäheriň içinde olar jaýlar ýaly ne hossar gal, ne adam gal, ne gonamçylyk bar. Onsoň adamlary ählisini şo bir ýere üýşürip, şo umumy doganlyk mazar edip jaýladylar. Özem şäheriň şol döwür bir çetirägidi, indi soňky döwür ortasy bolup galdy-da Aşgabadyň olardyň. Onsoň şol edil bilýän bolsaňyz Aşgabatda ors bazarynyň gapdalynda şol ýokary sowediň jaýyna tarap ýörelýän ýerde şo pagsadan ýaňky palçykdan gurlan gala ýaly galyndysy bardy şo ýer titreme. Soň şony SSR ýykylandan soň Nyýazow buýruk beripdir şonam tekizläpdirler-de. Ýogsam şol ýadygärlik hökmünde durdy-da şäherde şol ýer titremäň ýadygärligi. Ol şol ýer titremede wepat bolanlaryň arasynda meň ejem dadam hem gatnaşan adamlary bar, şolaryň maşgalasy bar. Gaty erbet ýagdaýda, soňam dikeldiliş döwründe-de tä ellinji ýyllaryň ahyryna çenli adamlar ýerzeminde ýaşapdyrlar. Şol ýer küme diýip aýtsak boljak-da, biziňki ýerzemine diýlen düşünje Ol zeminiň beter aşagynda boldy-da, ýer küme bolsa şo gazylyp, küme gazylýar, üstündenem şol tapanja zatlaryny şypyr-pypyr ýa bir mata marlaň tutup şeýdip ýaşapdyrlar adamlar, täzeden gurulýan şaly. Yzynda galanlaryňam gören güni ýok. Bu Aşgabadyň halkynyň gören tragediýasy, görüp-eşidenler ýaly däl, özem uruşdan soňky agyr ýyllarda bolan ýagdaý. Şonda bütin Türkmenistan halky ine şu Moskwadanam, Leningraddanam kömek geldi, wraçlar geldi, edildi kömekler, täzeden gurup başladylar Aşgabady. Ýöne esasan şol açlykdan çykaran ine şu Aşgabadyň, Ahalyň halkyny açlykdan çykaran Daşoguzyň halkydyr. Onam bu gün aýtmagymyz zerurdyr, Wojitjan. Şolar öz iýjek nanyndan bölüp, Bu bugdaýyny, şalysyny, tüwüsini, paýlaşyk künjüsini, ýagyny hemmejiginden Aşgabada ugradandyrlar. Özleri adamyň, hökümet ýygnanok, özleri adamyň kerwen gurup ugratdylar. Ony ejem dädem gürrüň bererdi, men bilýän şolaryň aýdan sözünden. Şonuň üçin bu halkymyzyň bir bitmez ýarasy bolup galdy şol Aşgabadyň ýer titremesi. Häli-häzirem oň ody, mesel, yzasy öçenak, şol wepat bolan maşgalalaň atlary at dakylyp, ulalyp, şol toý-sadaka nirde bolsa-da, Aşgabadyň halkynyň, mesel, aňynda dur. Diňe Aşgabat däl, bütin Türkmenistanyň halky. Ýöne aşgabatlylaryň çeken derdi gaty agyr, beýlekiler bilen hiç haçan deňeşdirer ýaly däl. Ine şo gün ine her ýyl ýatlanyp geçilen şu günem şol ýatlama güni, hatyra güni, şehitlerimiziň ýatlanmaly güni. Ýylar ýarasyn diýip aýdýas. Jaýlary jennetden bolsun, bolaram enşalla sebäp bolar. Şular ýaly pajygaly ýagdaýda dünýeden öterler. Yzyna galanlara uzak ömür arzuw edäýmesek, başga näme diýeli? Ýöne ýurduň içindäki ýagdaýy görübem, onam arzuw eder ýaly bolmady, yzyndaky galalaryň yzanmaçlygyny görüp dursuň. Iň gynançly tarapam, indi ertir hökümet ýene-de agzyny köpürjikledip, ýene bir topar kellesi selleli ol molla-müftüleri, ol satlyk nemeleri ýygnap, aýat okan bolarlar, tebärek çykan bolarlar. Hemmesi ýalan. Şol hökümediň we jenaýatkär toparyň hemme herekedi ýalan, ýalan ýönem bir gezek ýalan. Bu hemme zat propaganda üçin edildi. Eger şol ýer titremede wepat bolanlary hakykatdanam sarpa goýulýan bolsa, gowy. Şolaryň ömü Aýdaýly, sarpasy tutulýan bolsa, onda näme üçin Gurbanguly oň öň ýany Nyýaz şol ýer titremän emesini ýerlerini jaý adamlaryň jaýlarynyň ýerlerini üstünden buldozer bilen sürüp tekizläp hany şaýollary gurdular jaýlary gurdular şu süňkleň üstünde gurlan şulaň hemmesi bolýa çary onsoň bu zatlary adamla görmezlige salsady ol ýokardaky bagyşlarmy. Ýene-de gelmezmi bu betbagtçylyk bu halkyň boýnuna ýa başyna? O gurlan jaýlaryň wysotkalarym hemmejigi ýaňky şol seýsmik zonada gurulmaly däl jaýlary gurdular. Şol ýapon emede ýer titrände Stalin buýruk berýär, ýa haýyş edip Ýaponiýadan spesialistleri getirýärler. Sebäp Ýaponiýa dünýäde iň bir seýsmiki raýon. O taýda ýer titreme günde bäş-on gezegem bolup dur-da, ululy-kiçili. Onsoň şolar gelip barlap, şu netijäni çykarýarlar. Aşgabatda ýaşaýyş jaýlary üç gatdan ýokary bolmaly däl. Ýaňky administratiwler jaýlar aňry gitse, dört etaž ýa-da ýekeräk oturan jaý bolsa, monolit gurlan bolsa, bäş etaždan ýokary çykmaly däl diýen zakluçeniýany goýup gidýärler. irde-giçde ýene-de şol ýer titreme gaýtalanjagyny aýdyp gitdiler-de ýek boldy. Sowet zamanynda şu zatlara gaty üns berilýärdi. Aşgabatda ene Juman meň deň-duşlamaýdyr. Tä esler ýykylýança beýik-beýik binalar ýokdy hiç birisi. Diňe şol togsanynjy ýyldan soň gurlup başlady, näme gurulýanam bolsa. Onam Nyýaz ýörütetdi. Şo özüniň ýetimhanallygyny halkdan çykarjak bolup, ine, goý, şu galan halkam gyrylsyn diýen ýaly niýet bilen, jaýlaryň içiniň potologyny dört ýarym metre ýetirdi. iň ýokarjy jaýda üç metr ondan ýokary ýokda patolog standartny kwartiralarda a bi dört ýarym metre ýetirdi diýmek şo ýykylaýynda-da dört ýarym metriň aşagyna hiç kim çykmasyn diýip gurlan kapas a olar etažlarynam hany görüp otyrsyňyz on etažmy on bäş etažmy ýigrimi etažmy allam bilsin Çünki diýil sypar şular ýaly tragediýa gaýtalansa. Gaýtalanjagam belli, boljak zat sebäp ol biziň ol eme eme karta garap biz palatdygymyz däl. Ol tektonistki plitaň üstünde duran şäher. Şonuň üçin başda şol teklibem bolupdyr, paýtagty Aşgabatdan göçürmek barada. Ýa Mara, ýa Gyzlarbadyr diýip. Şol döwürki bolan kyrk sekizinji ýyl ak gürrüň. Ýöne, aý, ýok, bolanyna görä, şu taýda galsyn, halkyň özi alyp çykar diýlen haýyş bilen şeýtdirip alyp galýarlar Aşgabatdan. Ýa Pöwrizesi bar, çölüsi bar, biraz çagalaryň dynç almaga ýeri bar diýip goýlany. Ýogsam göçüriljek eken, paýtagtam öz döwründe. Ine, ine, ine şo döwürde ine şehit bolan adamlaň, şu döwürde şolaň yzynda galan nesilleň ine özem ine şol öz Ahalda dogup ulalan näkesleň edip ýören oýny. Ine, o bendeleňä wepat bolany bir, yzynda galanlaň çekýän ejiri iki, bulaň üstünden gülýänlerem üçünji. Ine, üç sany zat ine bir ýere ine garyşyp dur ol çaryň. Şony aýdaýyn diýdim. Onsoň dürli duýgular kalbyma alyp durda näçe ýyl bäri, şu zatlar näme üçin şeýle bolýa? Gör bak, şol adamlar diri galan bolsa bu mahaly biziň ilat sanymyz gör näçe milliona ýeterdi, olardan önjek çagalar, olardan önjekden önjek çagalar artyk çowluklar, ýuwluklar nirä ýeterdi bu millet? Ýog-a şol adamlar. Ýöne indi şolaň ruhuny depelemek gerekmi şu günki heýwanlar? Ertire mine bararlar, ýa çykarlar metjidi. Hondan bärsi bolup iliň öňüne çykyp, syrtyny depäýmeli mahluk. Hä? Aýat okan bu, degsin eden bu. Nirä, kime degjek bolup belli däl entek, ýöne şol wepat bolanlaryň süňküniň üstünden ýol salyp, jaý gurduran bi heýwanyň iki dünýesem gömükdir diýip hasap edýän. Meniň ine pikirim şol. Ine şu gün kun şonam aýtmak zerur diýip hasap edýän. halkam bilsin, kimiň nämä gynanýanyny ýa näme üçin göz üçin spektakl oýnalýan. Şony aýdaýyn diýdi Gülçe. Ol eden dogasam kabul bolmaýa. Ol Dogry.
Gurbangulyň.
Şu men nemäni aýdasym geldi-de, şu ýerde ine owala kyrk bir, kyrk bäşinji ýylda Türkmenistandan bir üç ýüz, üç ýüz otuz müň dagy biziň urşa giden türkmen ýigitlerimiz olaň näçesi wepat bolup geldi? Şo hasap boýunça bilýäňizmi? Dogry hasaby. Mende mende bar şol bir ýerde ýazylgy dur tapsam men şony ýörite gepleşik açyp halkymyza ýetirjek. Sebäbi iň az ilatly, milletli ýaňky Türkmenistandyda. Şondan ýaňky urşa äkidilenleriň prosent sany beýleki döwletler bilen alanda bize has agras ýa köp düşýärdi. Ine şonuň üçin şol ilat sanymyzyň hem şol onýyllyklaryň döwründe dowamynda köpelmän gelýär. Galanynam ine Nyýazow Gyrybaýyrdy, Gurbanguly Ösen aga. Togsan birinji ýyla üç million sekiz ýüz müň halkymyz bardy, üstüne biraz köpügi bilen ö dört milliony-da ýeten-a. Ine. Şu ýerde. Şo şu gün ýok. Kyrk bir, kyrk bäşinji ýylda urşa gideniň sany şo üç ýüz otuz müň töweregi diýip aýdylýar-da, ta ne şu statistika boýunça. Ýöne ondan soňam adamlar özüne gelip ýetişmänkä, näme urşuň gutaranyna üç ýyl bolýar-da, kyrk sekizinji ýylda ýer titrese. Üç ýylyň içinde şol uruşdan soňky ýagdaýda halk öz ezenjegem galmady şo üç ýylyň içinde. Halkyň ezenjegem galmady, ýetişmedi halk. Ýene-de ýüz ýigrimi, ýüz on müň adama çenli diýip görkezilýär. Ýöne şu ýer titremede ölen adamlaryň sany näme üçindir hasaba alynmandyr, dogry aýdybilmändir. Ol taýda on müňden ýüz on müňe çenli bolanda-da, şu ýüz müň sany adam takmynan görkezýärler-de. Dogry hasap ýok. Ýöne ölen adamlaň sany on prosent diýip berýär. Şo wagtky nasileniýaň, şo wagtky ilatyň prosentine prosentine seredip alaňda on prosent diýär. Diýmek bir million halk bar ekende Türkmenistanda şo wagt. Uruşdan soňky döwür. Bir million halkyňam ýüz müňi ölen bolsa on prosent bolýada. Indi gaty köp bolýar Türkmenistan boýunça. Türkmenistanyň Şu prosent boýunça alaňda gaty köp bolýar. Ölen adamlaň sany kyrk bir şo kyrk sekizinji ýylda.
Şo dogry oýla çak. Şu dogry sebäp ol döwür birinjiden a dogry düzüw hasap ýöredilipmi ony biz bilemzok. Ikinjidenem şol wepat bolanlaň ölenleň diýmäýle wepat bolanlaň şehit bolanlaň sanyny hiç kim Bilenini-de aýtmaýar, sebäbi sowet propagandasyny özüňiz bilýäňiz-ä o döwürler. On adam wepat bolsa, iki adam ýa bir adam diýip görkezýärler. Şuny Orsýetiň görkezişi ýaly, öz wepat bolanlaryň sanyny on esse, on bäş esse azaldyp görkezişi ýaly, şo döwürem ine şeýdilip görkeziler. Ýöne çaklama bilen aýdylýany şol ýüz ýigrimi müňden az däl diýip aýdylýar-da, bir topar taryhy ýemelere salgylanyp berilýän maglumat-a, olam anyk däl. Biz bilemzok. Ýöne şolaryň şu umumy jaýlanan mazarlyklar bardy. Olar bir müň adamdanmy, iki müň adamdanmy ýöne çukur gazyp şo taýda jaýlanan benneler näçe gün gazylyp alnandan soň. Indi şolaryň üstünden şa ýoly gurup ine şu mal ýol ýa-da jaýlar wysotkalar. Nädip düşünjek, nädip kabul etjek. Ine şu edip ýören şu iki sany mahluk.
Şu men bir mekdepde bir mekdepde bir muollymym bardy men. Bir aýagy ýokdy-da. Onuň pişekli gelýärdi. Onuň soň bir gün biz näme çaga-da biz soradyk-da. Muollym aýagyňa näme boldy diýip bolin. Şu 48-nji ýylda men studentdim diýdi. Ikinji kursda okaýadym diýdi. Şu üstüne zat gaýdyp aýagyny ýitiripdir-de. Üstüne şo stena gaýdyp, patalok gaýdyp. Şonda gürrüň berdi. Diýdi, ölen adamlaň diýdi, şeýle seretseň hetdi hasaby ýok diýdi. Ýöne men diri galdym diýdi. Menem ölmelidim. Ýöne gyrada ýatan ekende, iň gyrada. Şo apişgäň aşagynda, gyrada ne studentlerdir-de. Ondan şonda diýdi, soýuz döwründe diýdi, bu zatlar Media hiç aýtmaýady diýdi. Bir giňişleýin gürrüň berenokdylar diýdi. Diňe öz-özümiz bilýäs diýdi. Şo şaýat bolanlar bilýär diýdi näçeräk adamyň ölenini. Ýöne bu statistika-da ýöredilmändir. Onuň şo Sowet Soýuzy döwründe-de propaganda siziň aýdyşyňyz ýaly media ulgamlarynda hiç gürrüň berilmeýän eken. Türkmenistanda ýer titredi, altynjy çisloda, hawa, balam ine plança boldy diýip düşüribrägem aýdypdyrlar. Ine, siz aýdýaňyz, dokuz bal boldy diýýäňiz. Ýazylýan statistikalarda ýedi bilen üç görkezýär. Ine, ol, ol ýedi bilen üç bolanda-da beýle bir ýer bilen ýegsan bolmagyna bolmaly däl-ä onça. Ýedi bolanda-da. Ýöne şu dokuz diýýäniňiz siziň dogry bolmaly. Dokuz bolanda eýýäm tekizlenipdir-de. Tekizlenýär-de, hakykatdanam. Indi şol meniň e, bir iňlis dilini okamsoň, bunu şu iňlis dilini okadymda, nemeler, maglumatlary bolin. Şu ýerde e, e, Sowet Söýüziniň media massasy gürrüň beren okdy diýä, onu ýüzleýçi aýdypdyrlar da. Ana şu taýda diýä 7 bilen 3 görkezýär diýä, Sowet Söýüziniň aýdany.
Beýle däl ol, Oýly Çaryň, e, sebäp ol Ýedi bilen üç bolanda olar seýsmologlar çykarýar-da, şäheriň ýa ilatyň näçe bir göterimi abat galýar ýa diri galýar. Aşgabat, aýdýan-a şol togsan göterim bilen togsan bäş göterim arasynda bütin şol şäheriň içindäki ähli bina ýykylypdyr. atomly bomba ýarlanýar diýen. Şony başda pikirem edipdirler-de, SSR barlag üçin ýeriň aşagynda bomba ýaran bolmagam mümkin diýip, atomly. Ol beýle däl, tektoniskiý plitaň üstünde durdy. Ýöne dokuz, dokuzdanam köp diýip, şony, ony men tapan zadym däl, ony daşary ýurtly emeli seýsmologlaryň ýazan zady nirede okapdym-da, şondan men mysal getirýän. Onsoňam ol bir öňe kän bir ýemeden şol şony geçiren, başdan geçiren adamdan ören gürrüňi bar. Men o döwür kiçijik çagadym, onda-da gulagymda galypdyr-da, şol aşgabatly ýaşymda ejem-dädem gatnaşardy-da, şo ýer titrände bularam Gökdepede oturan ekenler-de. Şonda aýdýar, şo diýýär, bir şeýle bir güwwülli geldi ýeriň aşagyndan, nädip-de bir şu mahal metroda duran ýaly biziň göwnümize şol şular ýaly olaryň gulagyny şeýdip esdiripdir. Soňam ýöne bir ýöne bir beýle bir eýle-şeýle çaýkandy, biz nirede duranymyzy bilemzok diýýär. Şeýle güýçli çaýkalypdy, ol durar ýaly däldi-de şeýle çaý. Boldy, emmejigim opurylyp gaýdypdyr. Ine, şo-da şo tüm garaňky ertir tursa şäherde gabat zat ýok. Bir şol demir ýoluň emesi galypdyr, ýaňky stansiýasynyň jaýy. Onsoň ýenem birki sany şol başnýa bar şo taýda, wodonapornyý. Onsoň şol drama teatryň bir emesi barmy? Boldy, başga zat ýok. Gabat jaý ýok. Suratda.
Şu daňdan altylarda bolan bolmalyda hemmeleriň ýatan wagty. Hawa hemme hemme kişi süýji ukyda ka bolup durdy. Altymy ýa gije öýdä näçelerdedigi ýadyma düşenok. Sagat dörtdi ýaly meň ýadymda bolsa anyk şol gije dört dört dört bir zat diýip aýdýarlar da wagty belli emme emme wajyp däl ýöne şo gije daňdan adamlaň hemmeje ukyda ka bolan ýagdaýy bolup entek ilat örüp ýetişmändir-dä, ýogsam işe gitmeli. Onsoňam o taýda wepat bolanlar bir çopan däl, çoluk däl, kolhozçy däl, bagyşlaň weli, oýla çany şol, şol döwrüň Türkmenistanyň içinde iň bir ylymlysy, bilimlisi, görnüklisi, düşünjelisi paýtagtda ýaşaýardy. Ine, şolar gitdi. Ine, ýaňy döräp başlan türkmen intelligensiýasy şo taýda köpçülik bilen wepat boldy. Başda Stalin gyryp ýok etdi otuzynjy ýylda. Ine, galanam ine, kyrk sekizinji ýylda şeýle boldy. Olardan önüp, aman sypyp, ýa-da diri galan, ýer titremeden ýa beýlekiden, uruşdan gelende bolan nesillerem ulalandy, ýaňyndy. çorba çykarylyp, ýukajyk gatlyk emele geldi, intelligensiýam muna mine Nyýazow bilen açyrtow gyryp ýok etdiler. Ine, ýurduň içi şonuň üçin bilimsiz ýa ylymsyz, kör zehinany halkymyz. Şulara ylym berjek, bilim berjek, düşündirjek, hawa, öwretjek adamlaryň hiç birisi ýok-da ýurduň içinde. Onsoň ol biçäre halk neýlesin, kime seredip, kimden gör alsyn? Onsoň şol ýokardaky iki sany oturan samsyk näme diýdi, şolaňkyny kanun diýip agzyndan çykanyny ine şeýdip kabul edip oturan halkymyz bar. Ine ýene-de syýasata girdik-de, ýogsam şuny ýatlama güni, ýöne şonam adam şekilli ýatlar ýaly etmediler-de. bolşaryň. Etmediler. Şu halk üýşmesin, halk bilelikde öz derdini paýlaşmasyn, toýda gülüşmesin, ýasda aglaşmasyn diýip, ine, edilen zulum şu. Türkmeniň agzy birikmesin diýip edilen zulum. Şuny bir bir topara ine şeýle görkezýär, şu agzyny alardyp döwran sürjekler, aýdýar, aý ine, Türkmenistan diňe ahalylar dolandyrmaly. Onam propaganda edip sokýarlar. Beýlekine ýa-da hem görüp otyň, ine, iň ejir çekenini aýdyp otyrsa, ine, şu mahal. Wepat bolan şol kyrk sekizinji ýylda Aşgabadyň halky. Soňam bu iki sany heýwan şäheri gurjak diýip, Aşgabadyň halkyny öýsüz-öwzarsyz goýdular. Şol kyrk sekizinji ýyldan soň diş-dyrnak edip gazalyp guran jaýlaryny, hojalyklaryny buldozer bilen düzledi Nyýazow bilen Gurbanguly. Öwezine näme berdi? hiç zat. Hiç zat.
Hawa.
Ine, onsoň beýleki welaýatyň adamlary aýdýar, aý, olar bizden parhly. Ýok, olar şeýdip görkezýärler, olar parhly ýaşamak, nämesi artykmaç Ahalyň, halkyň. Bilemok, şäheriň içindäki şol hökümete hyzmat edip, öňünde iki bükülip, iki satana salam berip, arasyna salam berip berelde bolmasa, galan halkyň güzerany beýleki welaýatyň ilatyndan enaýy däl-ä. Weli Sarap. Ýöne olaň betbagtlygy şol welaýatda doglupdyrlar ýa şu şäheriň töwereginde. Näme, olar ýag iýip ýüpek geýýärlermi? Ahalyň halky. Ýok, olaram nobatda dur, görkezýärler. Olaram aç. Olaram işsiz. Ýaranjaglyk edip gün görmeli. Hyzmatkarlyk edip durmuş dolandyrmaly bolup dur. Gaty gaty türkmeniň ýagdaýy gaty gözgyny Halmyrat aga sebäbi ilkä ol otuzynjy ýyllaň otuz sekizinji ýyllaň repressiýasy otuzynjy ýyllaň açlygy soň otuz sekizinji ýyllaň repressiýasy stalinskiý Soň kyrk birinji, kyrk bäşinji ýyl ýene gyrdylar türkmenleri. Soň kyrk sekizinji ýyl ýer titrap ýene gyryldy türkmenler. Ondan soňam o Nyýazow türmelere basyp näçe adamlary gyrdy, müňläp-müňläp. Indi gelip-gelip Gurbangulam ýollary ýapyp türkmeniň ýene deň ýarsyny daşary ýurtda saklap otyr. gul edip. Içindäkilere içinde gul, daşyndakylaram daşynda gul. Ýene-de türkmen iň önümli ýaňky neme nesil öndüräýjek ýaşdaky gelin-gyzlaň bary daşynda. Ýigitleňem bary daşynda. Edil nesil önäýjek şu ýigrimi ýaşdan, ýigrimi bäş ýaşdan tä elli ýaşa çenli şol aralykda nesil önäýjek türkmenler daşynda. Içindäkiler kimler bar? Indi garry-gurtular bar, pensionerler bar. Olaň ýaş çagalary bar, biram ýalaka toparlar bar içindäki. Nesil diňe şo ýalaka toparlardan önüp dur-da şu wagt. Önýän bolsa-da. Galanlaryna ýog-a. Ýene-de ösmedi türkmeniň nesili. Köpelmedi. Ýene-de galdy. Ene türkmeniň gözgyn ýagdaýyny, gözgynlygyny şonu aýdasym geldi.
Gaty dogry belläp geçdiň Weliç agam. Şu ajam bolsa şol hakykat. Ol diňe ol Niýazow bular türmä basyp öldürene gidip ýatan bir nesli geroin oturdyp öldürdi. Wah, olam bar. Hawa.
Hawa, ine, ine, ine köküni gyran şol. Ikinjiden, indi şol dogry belläp geçdiňiz-de, nesil öndüräýjek, Türkmenistanyň ilat sanyny köpeltjek nesil çumaly ýurduň daşynda. Bularam şu gije-gündiz ýöne başyndan gum sowrup otyrlar, gazanç etmek üçin yzynda ak galynlary eklemek. Bulaň ýadyna çaga düşenok-a. Şu dogrunjalaryny bir adam etmek üçin ine, tir-sepil bolup ýör adamlar. Onda nirden nesil önsün? Nirden türkmen köpelsin? Bular ýörite paltur ýaly türkmeniň köküni. Dog gaty dogry belläp geçdiňiz. Şol ýöne diňe şol tohum, şo tohuma hyzmat edýärler ýaşamaly gul-gurnak bolup. Başga hiç kime üns berlenok. Hiç bir welaýata. Diňe ol Çärjewe ýa-da Lebaba ýa Daşoguza üns berlenok ýa Mara ýa Balkana diýip aýtsak ýalançy bolar. Olar hiç kime üns berenok. Hiç bir milleti adam hasabynda görenok. Öz ahalysynam. Ol diňe şol özüni şu gurşawyny ýalan söz bilen gorap saklamak üçin oýnalýan oýun. Ol getirip goýýar beýleki ýerlere Ömeden Aşgabatdan adamlar. Ýöne olar Ahalyň adamsy däl-ä, ýöne olaryň propiskasy şu taýda. Siz hakyky ahally adamlary görmänsiňiz watandaşlar. Biz gördük şolary çaga-da bolsa. Şeýle dogumly, asylly, şeýle bir tutanýerli adamlary bardy Ahalyň. Ýaşululary bardy. Men biz çagakak, men şony aýdýan. Deň-duş kagam şolaryň artykmaç sözlerini aýdan ýerin biziň ýa, men-ä ýadyma düşenak, men kän gatnaşyp ýörmänsoň Aşgabadyň ilaty bilen. Ýöne şonda-da işlän döwrüm bar birki ýyl. Hawa. Söwdagärler bardy, bazarda alyp-satarlar ýa taksiçiler, ol hemme uly şäherlerde mahsus zatdy. Ýöne, şol Aşgabatdan on kilometr eýlä-beýlä çyksaňyz, obalardaky halky görüň, olaryň durmuşyny görüň, şoň näme tapawudy bar Maryň halkyndan ýa Balkanyň ýa, ýa, aýdaýyn, Lebabyň ýa-da Daşoguzyň? Ýöne öz pikirim, ýöne men iň gowy ýaşaýan welaýat Şimal welaýat diýen oblast ine Çärjew oblasty. Suwam bar, amyderýaň bol suw, ekerançylygam bar, balygam bar, gök agam bar, bakja, hemme adyny agzan zadyň taýak oturtsaňam şondan ýaprak çykýar indiki ýyl. Indi şeýle bereketli topragy bardy. A Balkanda tozap ýaty, şu günem hiç zat ýok, düýnem zat ýokdy. Bäş sany kel toklyň yzynda ylgap ýören milletimiz bar Hytaýda. Ýa-da nebit çykarýar, gaz. Onam-a elinden aldylar o käri. Hany getirip Orsýetiň gazçylaryna, Tatarstandan gelenlere berdiler. Indi türkmen olaň guly bolup hyzmat edýär. Olar bize hyzmat edemä, biz olara hyzmat edýäs. Ine, dünýe düňderildi diýilýäni şundan gelip çykýar.
Şu wagt indi biziň şu daşary ýurtda oturan ýarty ýarym ilatymyzyň ýarty bölegi ine daşary ýurtda otyrlar gul bolup işläp Bulaň indi bar nemesi aladasy şu öz çagalaryna bilim bermeg-ä beýlede dursun, terbiýe bermeg-ä beýlede dursun, şu açlykdan öldürmän saklajak bolýarlar. Gardynyp, gazanyp, ter döküp, bir bäş manat ýygnap, ony ugradýarlar. Şolar aç bolmasyn diýip. Okuw, bilim barada hiç bir ene-ata şu wagt oňa ellegenok. Şolar ajyndan ölmese bolýar diýýär. ýaraman ýagdaýynda dagy dermanynyň bahasy ol al-asmanda. Ine, düşen gün-dä türkmeniň. Ony ýa bilenokmy Gurbanguly, ýa oň ogly? Bilenokmy o zatlary? Ýa bu başga dünýede ýaşap ýörmükä olar? Halk bilen işi yok a olaň. O näme şu daşary ýurtda galan bir aýal gyzlar bar da, çagalaryny ekläp oturan. Şolardan gorkup, ine ataly ogul iki sany erkek ine şolar. Şolardan gorkup ýollary ýapýar. Indi iki sany erkek ine şol. Aýallardan gorkup ýollary ýapýar. Näme Şu ekran bolan soň ne diýmäýin diýende nemeräk sözi. Ýöne sen erkek bolup bir döwletiň başynda oturan soň sen e, halkyňa bir eýe çykarsyň ha sen bir ýurduň baş tutany bolup otyrsyň. Ýöne Biz indi ol hasabam edemizok. Legitimni görnüşde gelen adamlar ýöne bir garakçy diýseň hem bolýar bular. Garakçy. Basyp alan garakçylar bar. Galtamanlar. Basmaçylar. Ine şu garakçy şolar. Ondan e, käbirleri sorag berýär, ine siz diýä haýyşnama ýazyp gördüňizmi diýä. prezidentiň adyna diýýär, ýollar açaýyň diýip diýýär. Aw, biz näme üçin ýalbarmaly? Şo taýda meň öýüm bar, palçykdan ýasalan bolsun, hawa, gamyşdan gurlan bolsun, kerpiçden gurlan bolsun, şo jaý meňkimi, öý meňkimi? Ýa göbek ganymyň daman ýerimi? Ýurt meňkimi? Näme üçin men haýyş etmeli bir özümçe barymy-ýogumy birine? Ýollary açaýyň, men öýüme baraýyn diýip. Öý meňkä? Ýurt meňkä? Men şo taýyň watandaşa, meň pasportym bar, türkmen diýip. Näme üçin meni goýberenoklar? Näme üçin türkmen ýol, ýollar ýapyk, türkmenler giribilenok? Näme üçin oňa hat ýazmaly? Biz öz watanymyza baraýaly, haýyş diýip hat ýazmalymy? Daşrakda oýnak gelsin. Hata ýazylmaz şoňa. Ýalbaryp oňa haýyş edip. Ol göterýänler ýazybersin haty, kim isleýän bolsa. Kim şony adam hasabynda görýän bolsa, ýurt baştutany hasabynda görýän bolsa, ýazybersinler. Men oňa ruçka bilen kagyz zaýalamaryn. Degenok oňa, sebäbi şo bir ruçka bilen listiň bahasyna degenok şo iki adam, ataly-ogul ikisi. Men oňa hat ýazmaýan. Ýöne gelin-gyzlar ýaňky öz çagalaryny görüp bilmän oturan gelin-gyzlar bar, on ýyllap, bäş ýyllap. Ýöne şular berk guşasynlar bilini. Oň ýaly namart, iki sany namarda biz hat ýazmarys, ýalbarmarys, haýyş etmeris. Gaty başgaça gürleşeris. Biz öz ýurdumyza girip bilmän, bunu haýyş edip, ýok olar ýaly zat. Hawa haýyş edýänler edibersin. Şu ekran bolan soň kä gaty diýmäýin diýende. Halmyrat aga ýogsa ma edil ýanymda otursa şu stoluň aňyr başynda otursa başgaça gürleşerdim. Düşünýän Olýa Şalyna duýgyňyza-da ýöne biz howul. ekranyň öňünde hem halkyň öňünde gürleşip otyrys. Biziňem şu elýetermizde bolsa düşünişjek ýa etjek işlerimiz başgaça-la bolýar. Indi türkmeniň bir sözi bardy, El aýagym ýüpsüz daňylgy diýip. Indi bizem şu zatlarda şeýle durmuşda ýaşap otyrys-da. Elimiz boş ýaly, ýöne ýüpsüz daňylgy dur. Sebäp halkymyz beter ejiz geldi. Indi şu diktatorlardan Sen aýdýaň daýaň etmiş şular ýaly lepowy. Diş dyrnak edip ýygnany şo çagalaryny eklemek üçin ugradýar. Şo ölmese bolýar. Ýöne şony ugradýan adamlarymyz watandaşlarymyz düşünenok. Howa ölmän ulalar. Ýöne ertesi gün şo çagala kim bolmaly? Ýa kim edip ýetişdirýär aňyrda hökümet. Ýenede özüne gyl gul gyrnak edip ýetişdirýär şolar azat bolsun okuwly bolsun bilimli bolsun gelsin döwletde ýa hökümetde parlamentde işlesin diýip olary ýaşadan aga. Şu özüne hyzmatkär boljak adamlar şo taýda saklaýar. Galany çykaryp kowdular-a. Men şu gün Kemine bilen geçiren gepleşigimde aýtdym-da. Biz ozal öwho, aý indi Türkmenistanyň çykarylan ýa çykyp giden Ine şu mahal ýa serhet bölünen eýranly türkmenlerimiz bar, owganly türkmenlerimiz bar. Äý indi bize olar doganam bolsa dolanan boldy. Hawa indi daşda dur biziň mentalitetimizem bir däl, pikirlenişimizem üýtgeşik. Şeýle bir şor ýaly düşünje bar-da türkmenlerde ýa Türkmenistan. Bi indi serediň-ä. Indi şo türke çykan türkmenistanlylar indi türk türkmenleri boldy. Olar yzyna dolanma ýok. Häzir pasportlaram köýüp gidýär. Hany Watan? Hany Watan? Indi düşünýäňizmi? Şol ilerki türkmenleriň ata Watan Türkmenistan diýenine ýa owgandaky türkmenleriň jan Watanym Türkmenistan diýen aňyrsynda şu zatlar ýatyr. Şu mukaddes toprak ýatyr. Bizi şu şu toprakdan mahrum edýärler. Birlikde durka şu millet. Yzyňyzda galanlaram şolara ýesir düşer. Näme etseler edip otyrlar yzyňyzdaky galanlaryň üstünde. Islese depesinde şänik döwýär, islese-de hany çärä çykar. Uzakly gün. Maýmyn edip tans oýnadýar. Şu zatlar üçin dogurdyňyzmy çagany? Ýa şu zatlar üçin ýaşap ýörsüňiz bu dünýede? Bütin dünýä masgara etdi iki sany mahluk biziň gül ýaly halkymyzy. Ine. Ana mazar bolup ýatarlaram indi wepat bolalaram üstünden indi şa ýol gurýarlar. Nädip orsaň bir sözi bar, Pir wa vremya çumy diýen. Ene, mergi kesel döwründe ene bilen ene şady-horramlygy. Ýöne bilýärler, indi erte-bigün özlerem gutarjak. Ýöne bilen emesi ýok, kellesinde gorag ýemesi ýok, signaly ýok. Hemmejik bir surýarlar we bir günde gider. Ol eýýäm bize belli, olara belli bolmasa-da. Ýöne gidýän çärler ine, halkyň eýýäm näçesini zaýaladylar, näçesini gyrdylar, näçesine ejir çekip otyr-da, ýurduň içinde we daşynda. Bu gidip ýatan halka urlan bir ullakan psihologik urgy-a. Oýlasaňyz, siz medisina işgäri bolansoň düşünýäňiz. Ol eýýäm psihologiýasy üýtgedi halkyň. Bir diňe ejir üçin ýaşapdy biziň halkymyz. Güni bir bolsa agysy iki. Güni iki bolsa aladasy dört. Çykma ýok, gutarma ýok. Biziň il üzülen aga günde-günde, günde ýylda-ýylda. Üç ýyl bäri ýoly ýapyp saklap bormy? Bütin dünýä abat, indi hiç ýerde maska ýok. Nämäň syrtyna gizlenip ol halkyň öňüni petikläp goýdy. Sebäbi halk sesini çykaranok, bolçaly. Eger halka gerekmezlik bolsa, onda näme üçin olar samolýot uçursun? Gerek däl-ow halka olar. Ýurduň baýlygyny iýmek üçin, ogurlamak üçin bu halky neýlesin? Ine, ertirem hondan märsi bolup, don geýen bolup, telpek geýen bolup, o bir topar kellesiniň içi boş, ýöne daşyny ýaňky selleli bir topar indi haramhory getirip aýat okatdyran bolup. Ol neresseler ol wepat bolanlar ol şehit bolanlar gerekmi siziň şu okan dogaňyz. Bararmy olaň alnyna. He ýa ruhyna. Menä haýran bolup duran zatlar. Ýöne bir Düýşem bolsa şu garabasgam bolsa ýöne başymyzdan geçip dur görüp otyrys. Bize näme üçin kyn şu zatlara düşünmek. Sebäp biz ýurduň daşynda azat döwletlerde ýurtlarda ýaşap ýörüs. Oly şaýyny görüp otyrys şu milletleň nähili durmuşda ýaşap oturan. Onuň öz özüňe sorag berýär. Näme üçin biziň halkymyz şeýdip ýaşanok. Nämesi kem? Boýy kemmi? Ýyny kemmi? Reňkimi? Nämesi? Ýok. Şu depesinde iki sany haramzada diktaturanyň oturanlygy, onuň ýeňsesinde olary getirip oturdanlygy, ýurduň baýlygyny pylysos ýaly sorup çykaryp oturyşy. Ine, türkmen şu zatlary görüp görmezlige, bilip bilmezlige salansoň, ine, me saňa. Başga näme bar? Nädip düşündireli? Ine, otyr şumat ikimiz özara gürrüňdeşlik edip. Gijäň bir ýarymdan geçdi döwür, bu wagt. Näme üçin otyr? Kim üçin? Pul üçinmi? Bir abraý üçinmi? Ýa at-şöhrat, şan-şöhrat üçinmi? Ýok. Şu halkymyzyň gününe ýanyp otyr. Öň iýjek zadyň doly, geýjek eşigiň bar. Ýurdy, dünýäni sökeýin diýseň mümkinçilik bar. Ýöne geçen aga aňryk şo zatlary artgaýtdy. Hep o taýdaky halkyň gözýaşy görnüp dur-da bize. Bu jaň edýän adamlar, ýazýan adamlar. Indi size-de üzülmän gelip dur şu habar. Maňa-da gelişýär. Onsoň o halkyň derdine biz ýazmasak, ýanmasak kim ýansyn diýlen sorag bar-da öňümizde. Oňa-da hemme kişi dogry-dürs düşünenak. Namart olam sagjalam bir günüm hoş günüm diýip how o toýdan bu toýa o bagşydan bu bagşa ine ýygyp ýören türkmenimiz bar. Ýurdyň içinde geroin gadagan emma Türkiýede çekseň bolýar diýip ana üýşüp ýem edipler keýp edip ýörür diýip maňa habar berýär. Olara watan gerek däldi. Öljegem bolsa ana musurkada ýatylar. Ölenlerem bar. Az däl. Ola Ola dogry. Türkmenistanda gadagan edilen soň köp şu öňki narkomanlar bar. Neme döwründe, Niýaz döwründe narkoman bolanlaryň köpüsi gitdi Türkiýä. Şo taýda arkaýyn çekip bolýan eken diýip. O zadam ýalan däl, aýtmaly onam. Öýüne bäş köpük ibermeýänler emma öz şol şonsyna ýetse bolýar diýip. Gynançly ýagdaýymyz. Gaty kyn. Ony näme? Ýöne çykalga bar, çykalga bar, Olýa Çarlin. Ýöne şu mahal dünýe üýtgäp dur-da, günsaýyn diýmäli, sagat saýyn üýtgäp dur. Indi biziň hem şol wagtymyz ýetdi, diktaturaň möwriti ötdi diýip düşünýände, bir azajyk şu mahal halkyň ýerli-ýerden özüniň haky-hukugy üçin aýaga galmagy zerur.
Dogry, oba mesele
bäş günde çözülmeli, bäş minutda çözülmeli meseläni otuz bir ýyla ýetirdik. Indi bir çen çaky ýaşydyr. Iki nesil ölüp gitdi, üçünjinem hanam ylymsyz-bilimsiz edip taşlap gitdiler. Indi şu bar zatdan ugur alyp biz bir ýurdumy düzetmesek, ýurdam, topragam, milletem galjak däl-de, onçany.
Ýöne indi şu ösmedi şol e, nemeden soňam şu 90-njy ýyldan soňam Niýazow gelenden soň bir ösäýjek ýalydy goýun ösdürmediler. Şo siziň aýdyşyňyz e, dogry şol. O köp 90%, e, 80%-ne narkoman etdiler. O döwürde de çaga dogulmady. Emme gelin gyzlar aýryşdylar adamsyndan. O döwürde gaty köp zadyň şaýady boldum men. aýrylyşdylar, çaga dogurmadylar, çaga önme ön önem önelgeden galylar, ýaňky näme diýilýär oňa, raždaýmostdan galylar, gelin-gyzdyr etmedi çaga, sebäbi adamsydan aýrylyşdylar. Soňam bu Gurbanguly gelenden soňam baryny Daşary ýurda çykardy. Ýene-de çaga dogulmady galdy. Ösmesi galdy biziň ilatymyzyň. Şeýdibem ýene-de ine alty müňe, ýedi müňe bardy diýýär. Ýalan o zatlar. Ýalan. Milliona.
Hawa, alty-ýedi milliona bardy. Ýalan o zatlar. Indi häzir hasap edip görseňiz, içinden bir çaga dogranoklar häzir baram bolsa e, bu bolsa bir çagasy bardyr e, iň aňry gitse iki çagasy bardyr her bir hojalykda ýöne şondan artyk edäýeňde de çaga dograýaňda da nädip eklejek içinde-de iş ýok. Daşyndaky şu barjy çagasynam taşlap, iki çagasy bolsun, bir çagasy bolsun, üç çagasy bolsun taşlap, şony eklemek üçin çykdylar. Men şony oky okadaýyn diýip çykanoklar. Çünki garnyny doýuraýyn. Ajylan ölmesin diýip, o taýda-da bergi edip çykýarlar çykanda-da. Baramsoň üzerin diýýärler. Ýol kireýim bolsa bolýar diýip. Sebäbi granitadan geçirenoklar. Üç müň dollar, iki müň dollar bermesen. Ne? Özlerim gulçulga aýdýarlar, şo puly berip, ýene-de gulçulga aýdýarlar. Gul bolmak üçin pul çykarýarlar, dogrusyny aýtsam. Gul bolmak üçin pul tölemeli. Gaty kyn.
Gaty dogry aýdýan zatlaryň hemmejigi. Oýlasaň, bu durmuşda bar zat gündelik gaýtalyp ýa görnüp duran zat. Ýöne halk şu zatlary göz ýetirip bilenok, näme üçin edýänini. Olar şo öz zähmeti bilen şu gün ku gün şol diktaturany saklap gorap gelýär. Olar pikir edýär biz maşgalamyzy saklaýas. Ýok siz diktaturanyň ömrüni uzaldýaňyz. Bärden ugradan puluňyz ýene-de olar özüne alýar. Onsaň bärden ugradan dollaryňyz-a birinden gidenak ýurduň içine daşynda galýar Türkiýede. Meselem, ýurduň içindäki şo pul bir pul aýlanyp dur, olam leji çykan, ereňki köçen dollarlar diýip, özleri aýdyp dur. Ýaňybir ýalakjaň biri çykdy, Akbankdan iberýän pul iberip dur, ýollaram açyk diýýär, pulam gidip dur diýýär, arkaýyn diýýär. Siz nämäň dawasyny edýäňiz diýýär, arkaýyn iberip bolýar-a puly diýýär. Hawa, nirden iberýäň diýse, Akbankdan ugradýan diýýär. Akbank barmy Türkmenistanda? Ak taňy bar Türkmenistan. Oturan adamlaram şo taýda çöregi başga ýerden iýenok-a. Şony diňläp oturan. Şo ylymsyz, bilimsiz, körzehin galan halkymyzy ine şeýdip oýnaýarlar-da ýa aldaýarlar. Halkam ynanjaň. Türkmen ýaly ynanjaň millet men bilemok, barmyka başga döwletde ýa ýurtda. Şu bir zat diýilse şoňa ynanýar. Ine, şonuň üçinem mine gelip düşen günümiz şu, şoňa bir göz ýetireýin, bileýin, öwreneýin we netije çykaraýyn diýende-aý, bolupdyr berdi. Hem hemme etmeli, öz işinem Hudaýa tabşyrýar.
Aý, bu neme? Halmyrat-a onda bir sagatdanam geçdi, bir sagat boldy. Bolmady.
Ýok, emma Oly Çaryny indi görýän hatyra gününden başladyk, ine yzynam ýene-de tragediýa urup durupdy. Hawa, emma ine Aşgabatda ýer titremede wepat bolan watandaşlarymyzyň ruhy şat bolsun. Hawa, yzyna galanlaryň ömri uzak bolsun. şular ýaly tragediýa gaýdyp biziň halkymyzyň durmuşynda gaýtalanmasyn diýip dileg edýäs. Dogry.
Men goşulýan Halmyrada ýatan ýerleri ýagty bolsun. Jaýlary jennetden bolsun.
Bolýar, Nola çaryna çagyragyň üçin sag boluň. Watandaşlar siziň hem hemmäň gijäňiz rahat.
Sagja görüşeli.
Bolýan watandaşlar sag oturyň ýene görüşeris.